Atu lioah a hung lar ngaingaimi Wagner Boss pa a thihnak kongkau he pehtlai in tlawmte ka rak chim tuah lai. Wagner Group hi private military company an si. Annih hi phaisa phal in uh, hmunzakip ah ral a tumi an si. A fawinak kan chim si ahcun Raltuknak in phaisa aa hlawhmi ralkapbu pakhat an si ti khawh a si. I atulio Russia le Ukraine an i kahdohnak zongah bitak tein hmaisuang ah ral do cuahmahmi an si. Wagner Group a thawktu pa, a dirhtu pa hi Prigozhin an ti. Hi pa hi thongkhat cakuak sawmruk kum khat ah St. Peter Burg ah a rak chuakmi pa a si. A ngakchiat tein misual a si. Misual phun deuh a rak si ti si. I cucar ruangah cun thongkhat cakuak sawmri ṭhawnghrang amah kum kul hrawnghrang a si lio hrawngah hin biatak tein thong chungah caan saupi a rak tla cangmi a si ti kha kan theih khawhmi a si. I a luancia June thla ni kul le ni thum in na lilak ka hrawnghrang ah khan cu Wagner group phu cu Russia khualipi a simi Moscow lei ah an rak kal i ralkap phu ngan pi hi an rak kal i cuticun ana ting timh phunphai in an rak um. I cu lio ah cun An chimmi cu Russia ralkap nih Ukraine ralkap kan dohnak ahhin kan ralkap hna kha thei ciammam tein an rak kah hna caah atu hi teirul cham dingah kan rak ra tiah an rak chim. Sihmanhsehlaw biaruahnak zeimazet an ngeih hnuah Wagner group phu cu an rak kir ṭhan. Kha hnu khan Wagner boss pa cu Belarus Ukraine ramri lei ah a ummi khuapi pakhat Belarus ah a kal tiah thawng an rak thanh. Sihmanhsehlaw khari thok khan cu Wagner boss pa a kong thawngpang le a muisam kha social media hmuh awk in zeitik hmanh ah a rak lang bal ti lo. Zaruangah cun US military expert pakhat nih cun a rak chimmi cu Putin nih cun khatluk in Moscow tiang a rak kaimi Russia ralkap a dodaltu kha cu a nunter hrimhrim lai lo i atu hi a thli tein a thah diam cang lai tiah a rak chim bal. I sihmanhsehlaw khakha proof nakding ca zeihmanh kha tehte piah awk kha rak um lo i cucu an rak zumhnak sawhsawh an rak chimmi kha a si. Sihmanhsehlaw ruah lo pin naite ah nizan, uh, nizan ah uh, Russia ram ah vanlawng pakhat uh, a crash i a tlai. Cucu cu cu a tlami ahcun Wagner boss pa zong ai tel tiah Russia nih thawngthanhnak an hun tuah. I Cu kong he pehtlai in mi tampi nih ruahnak dangdang cio kha an rak ngeih cio i mi cheukhat nih an timi cu tuan deuh ah khan Putin nih a rak thah diam cang lai i khakha a thahmi kha hun silhnalhnak ding caah atu ah hin vanlawng in vanlawng crashnak in a thi tiah thawng hun thanh hi si lai tiah a zummi zong an um. Cun a cheukhat nih cun an zumh ve ning ahcun tutan ah A tlami vanlawng hi normal in a tlau sawhsawhmi, ai rawk sawhsawhmi si loin Wagner boss kha cuka ah cun a um ti kha an theih caah Russia ralkap pawl nih an kah hramhrammi a si lai tiah a zummi zong an um. Zeikhum saya cucu tehte a ngei lomi veve an si caah a fawinak an kan chim si ahcun Putin nih hi pa hi a nun ding hi cu lungwah a duh hrimhrim ti lai lo i zeimaw tuan deuh ah a rak thah maw si asiloah tutan ah an a vanlawng aa citmi an kah piak bia hi a si ko lai ti kha mi tam u nih an zumhnak cu a si. Ca cu nang nih tah zeitindah na zumh ve ning si ti kha comment zangah rak ṭial ve law discussion rak tuah hna usih ti kha ka hin ka bia donghnak ah vun chim ka duhmi si cu vial cu tuni ah vun chim khawhmi si law lunglawmhnak tampi ka ngei